Mama one. Mom yɛn nsekyere nka nokorɛ. Party no ntumi mma yɛ position na da biara yɛmfa party no nyɛ yɛn nko ara yɛn ho adeɛ. Na ɛyɛ me ya sɛ nnipa no bi sɔre tumi, ebi koraa tumi condemn Opoman. Yoo, na ni kwan sɛ ɔka saa. Me me koma party, wo koma individual. Party apagya obi ɔfa, wasi plaza. Ada ɔno ara n'anum tɔ sɛ ɔdan bɛyɛ 200. Na yɛ ni regional office ɛwɔ Asanteman mu. Wo yɛ proud sɛ okodi saa nipa wei akyi. Asɛa no ka me nie nya sɛm hwɛ. Asɛa no ka me nie nya sɛm. Yɛahyia da wɔ no bɛkyerɛ w'asɛm sɛ dɔko no wɔde bɛkɔsi dwa so ama obi atɔ bio enti onasi sɛ obi dɔ wɔ asoro no aseɛ no ka kyama wontumi ɛnya asɛm hwɛ nana ɛno yɛ kyama wontumi nwom ɛna ɔpoma ɔno ne kasa ayɛ yi ɛne ne nuanom kyɛmanfoɔ nso sɛ ɔmaka no wɔm nso wɔ nwom ɛnso yɛ dɛ nkun di a wɔnkɔ ɔfe. Eti ɛ in a wake of this no obi bɛtumi ɛde yokofoɔ akɔ court. Yes in fact you have me na me yɛ ɛɛ wuntumi lawyer me wɔ two actions. Abusua ɛyɛ Agrasko akɔ pie mu ɛwɔ ɛyɛ yoko office. a kyerɛ sɛ nnɛ yi ɛnyɛ easy koraa. Na abere a Agrada akɔduru hɔnom no, na kyerɛ sɛ ɛyɛ NPP foɔ demonstration a wɔde ahyehyɛ so wɔ Yoko anim hɔnom no gyina mu dendendendendenden. Na Agrada ɛkɔ no, ɔne ne lawyer ɛna abusua wɔkɔɔeɛ. Ɔno na ebinom bisa sɛ ah, Adɛn, Yoko ato ne nsa de afrɛ ɛyɛ Agra da anaa? Anaase kyam a wontumi keesi yi ara yi na ɛnnɛ yi ɛde Agra da akɔpue hɔ? Na abusua, ɛnyɛ ɔno nko ara, ɛnnɛ yi ɛyɛ Sɔfo Kwame Amoh ne ɛyɛ Kwame Nkrumah ti kɛseɛ ɛnnɛ yi. Wɔn nso twa nnwom de ama ɛyɛ twa ma wontumi. Ɛnnɛ yi abusua saa nso so ɛna ɛnnɛ yi wɔ Poman. Nka wɔ Poman deɛ nka ɛnnɛ yi nka wobɔ twa ma wontumi din a na wɔ Poman gyina nkyɛn. Nanso ɛnnɛ yi wɔ Poman ayi twa ma wontumi ama wɔadwa papapapa kyerɛ sɛ abusua ɛnyɛ easy. Saa nso so ɛna ɛnnɛ yi ɛyɛ lɔya Bernard Wuredu dɔnkɔ so aba abɔntene abɛdi nkɔmmɔ bi sɛ Yokofoɔ no ɛyɛ nneɛma bi a ɛyɛ very dangerous. Ɛyɛ sɛ Ghanafoɔ anaasɛ ɛyɛ sɛ lawyers ɛne judges ɛwɔ kurom ha no ɛtumi dɔm no ase fam na wɔn ka nsɛm bi fa ho. Anyɛ saa a deɛ ɛbɛsi wɔ Ghana no ɛnyɛ abusua. Ɛbɛbɔ ɛde awura all these videos mu na yɛdi nkɔmmɔ ɛde afa ho ha. Ɛyɛ Ahintasɛm TV. Subscribe, like na share na comment so so na ɛfa ɛma me. But abusua Yɛadi kan nhyɛ nkɔmmɔtwetweɛ no ase berɛ a Agradaa kɔpue mu ɛnnɛ dua yi ara wɔ Yuko no. Abusua, tie voice no kakra bi hwɛ nkɔmmɔbɔ a na ɛwɔ yɛ aseɛ.

na kyerɛ sɛ abusua noko pressure noko tantalizer hɛn ɛna kyerɛ sɛ abusua na amanfoɔ ɛbɔ agradaa ɛmrane ɛne adeade ɛyɛ dɛ ɛwɔ hɔnom no na abusua looking at things no na the way a agradaa lɔya esi ɛka ho no a abusua wɔn ɛkɔ ne deɛ na megye di sɛ allegedly ebia na yokufoɔ na ato wɔn nsa ɛde afrɛ ɛyɛ agradaa cause sɛ ɛyɛ agradaa na ɛkɔ hɔ for kyan ma wontumi issue no deɛ a Menyɛ sure sɛ nka ne lɔya ɛyɛ dɛ ɛbɛka ho. Lɔya koro yi ara yi na ɔne ɛyɛ apea case bi a wɔdii nkunim a na yɛtoo powder de gu agradaa so no, na ɛyɛ saa lɔya lɔya wei ara yi. Saa lɔya koro no ara na ɛnnɛ yi wadi agradaa no mu de akɔpue mu wɔ Yoko office. Sɛ nnɛ obi bɛkɔ Yoko na ne lɔya ka ho deɛ a, na allegedly Yokofoɔ no ana ato wɔn nsa de afrɛ ɛyɛ nnipa korɔ. Nti nnɛ sɛ Agrada atumi akɔpue mu wɔ Yoko office wɔ aberɛ a ne lɔya ka ho deɛ a, abusua, na kyerɛ sɛ ebia na biribi rekɔ so, somethings which is there bi wɔ underground kakra nkakra. Deɛ ɛbɛfiri mu de aba biara, any update biara no, abusua yɛde ɛyɛ dɛ ɛbɛbrɛ mu afei yɛn mɔnwura mu ɛwɔ ɛyɛ opoman nkɔm a ɛnɛ yi wɔaba abɛdie ɛnɛ yi opoman yi adwa papapapa sɛ kyama wontumi ɛresu ɛreteam sɛ mpp foɔ nsɔre a sɛbi wɔn sɔre de akɔ hen Na Kyama Untumi Sabi abɛdi Ashanti Regional Chairman of New Patriotic Party, NPP, for almost twelve years, Sabi mprɛ aduasa. Party office koraa no, ebi nni hɔ. Sika no a ɛnnɛ yi yɛse Kyama Untumi akɔgye no, sɛ ɛyɛɛ yei na sɛ ɔde sii party office bi sii baabi deɛ a, ɛna anka ɔreteam sɛ NPPfoɔ nsɔre deɛ a, Na ɔno, ɛyɛ opuo man no, nka ɔbɛsɔre akɔ akɔko de ama kyɛ ama wontumi. Na nso so, Ashanti region, wɔntumi mfa wɔn nsa nsi wɔn bo nka sɛ kyɛ ama wontumi bɛyɛɛ national chairman of New Patriotic Party wɔ Ashanti region no, sɛbi nkokobuo koraa no wɔatumi abɔ bi de asi hɔ. Ɛdan a wɔyi so nyinaa no, wɔn hann ɛnnɛ, na yɛretu wɔn ɛnnɛ, yɛsi dan ka ɛnnɛ, yɛsi sei, na woatumi akɔgye saa sika wei nyinaa, wowiei a, Wo, wode akɔtwotwɔ ɛyɛ treasure bay ne adeade, wode sika no wɔ sɛ wo srɛ mu. Nea esi bebu ho akonta a, ɔno no woreteam sɛ NPP foɔ nsɔde wɔn nsɔde mfa nkɔ he? Ɔno na ebinom di nkɔmmɔ sɛ ɛyɛ Opooman ayi Kyama wontumi ama Opooman se wɔ no dabi dabi dabi dabi dabi onyii Kyama wontumi mae na mmom ɔwɔ nsɛm no mu nkyerɛmu ade korɔ nti a ama no redi saa nkɔmmɔ no sei na Opooman kyerɛ mu yɛmkyerɛ mu a na yɛba a yɛbɛbɔ deɛ awura Nnwom a ɛnnɛ yi wɔatwa de ama Kyama Wontumi ne ɛyɛ Lɔya Bernard Wiredu Donkor so nkɔmmɔ a waba abɛdi no. Aha yɛ Ntasɛm TV, subscribe, like na share na comment nso na fa ma. Na adɛn na mo a mo chairman governor of Ashanti ne ho akɔdi adwaa mu? Na nka yɛhwɛ sɛ nka chairman ahodoɔ koraa 47 constituencies of the uh, New Patriot Party Ashanti region no Enti nka mobɛyi mo ti mmienu bi na asi me ho hɔ. Woaa koraa deɛ, ɛyɛ sɛ nka saa berɛ yi ka ado kɛtɛ ɛda Yoko. Nara yi. Ɔfa, meda ase. Ɔn sɛ ɔfa wo ka no, wo se nka ɔpoo man deɛ nka saa mmerɛ yi me kɛtɛ wɔ hɔ. Ɛm sɛ deɛ wo ka no wom but wei nyinaa yɛ personal issue ɔfa meboa. Esiane sɛ personally obi ɛɛka a. Me ne Thelma ntumi ntam agu paa. Yɛyɛ nua adamfoɔ, yɛ biribiara. Nana M, Sɛ asɛm no da hɔ sisi a no, sɛ wɔfa yɛn atie no mu ka a, ɛtɔ da a ɛyɛ a na wiase no wofikyere ka nokorɛ a. Sikani, sikani ka nokorɛ a, ɛyɛ ntorɔ koraa a yɛbɔ gye no so. Na mmom hiani, woka nokorɛ a, na ayɛ den, ne ka ayɛ den. Na wɔfa ayi, party, sɛ me sika duru. te sɛ kyɛm a wontumi nom bi na asɛm a mekae yi nka obiara bɛbɔ ho agye me so because obiara nim sɛ asɛm a meka yɛ nokorɛ mhm. ɔfa hɔ no a wɔfa afiri akyire bɔ waba so waka nokorɛ asɛm deɛ ne kaa no no saa nipa no a wofrɛ no bɛdwam ɔbɛka sɛ oo ma mu ɔpoo ma nto no bo ɛsiane sɛ ɛhu ɛsuro ɔfa asɛm no nyinaa ne sɛn ɔfa nka afrɛ me na nkeɛ se o oh, Sɛ ɛma wontumi akɔgye sika, wɔde asi NPP Ashanti Regional Office. Wontumi ntua sika no nwiei, ɛna Ayioku abɛkye no. Yɛse partyfoɔ nsɔre o ne nka meba bi. Ɔba nea meka yi wotie me? Metie wo paa. Yɛse kyɛ ma wontumi sika no wɔde asi Ultramodern Party Office de ama NPP. wɔ Ashanti Region. A, na nyɛ na ɔkɔgye office ma Mr. Yeboah hɔ no, yɛkaa sɛ ɔkaa sɛ ɔresi baako ama me, ɛno mmɔbɔ so anaa? Papa, biribiara nte saa, baabi a ɔno koraa sɛ yɛyi afiri hɔ a ne saa. Nanso yɛn ɔkae a on and off, ɛnnɛ yɛkɔ court, yɛ sika aso, yɛ rent aso, ɛyɛ animguaseɛ koraa ma yɛn wɔ Ashanti Region. Na asɛm no nokorɛ no da hɔ a obiara mpɛ sɛ ɔbɛka. Ɔfanke yɛbaeɛ yi, yɛsɛ o, Chairman akɔgye sika ɛna ɔde ama NPP Syria College. ɔde ama communication foɔ women organisers ɔmo hɔ no oo sɛ ɔmo ɔmo fa nyɛ start up business sika no ahye ɛne yɛtwe no yɛsɛ MPP sika ɛkɔ gye kyɛ ma ntumi ama dwom foɔ ma sika sɛ party no nti ɔmo fa nso ɔmo asene ɛna ɔmo nti a ne yɛakye no ɔfɛ ɛno na ɔmo se ɔmanfoɔ mmra a ɔpɔ ɔman ba bi ɛna ɔse Ghana foɔ nsɔre a meba bi na sɛbi ɔfa menim I stand for correction yɛnkɔ ti me hɔ Nnoɔma a ɛbaeɛ yɛse ɔgye yei ɔde 30 percent atɔ treasure bill ɔba ɔba mpakyɛw saa treasure bill no ɛyɛ NPP treasure bill anaa yɛ ntumi personal treasure bill. Ɛna ɛsɛ ne personal one. Mhm. Ah, te ɛyɛ dɛn na ɔfrɛ party sɛ membra? Yɛsɛ ɔde bi akɔyɛ insurance. Company no yɛ MPP company anaasɛ ɛyɛ ɔno ara ne personal company na ɔde akɔhyɛm. Te ɛyɛ dɛn na ɔfrɛ me? Mm, but... Ɛyɛ party foɔ no ɔfa.

ebi na ɛyɛ yɛn yɛ nti. Enti ɔbaa me deɛ, me me me me gyidie ne sɛ, sɛ nka ɔde yɛ paati no yie a, kɔfa me tenkran a na ɔfa paati a kɔ Volta region, Volta region wɔ regional office. Wo deɛ ba constituency adwo so yɛ a, kɔ Dwaben, na whole regional party, the heart and the the the kyɛ sɛ a party ne de deɛ na ɛmfiri Asanteman mu. yɛka koraa saa de twa yɛ mpoa ɔfa meboa mhm. ɔfa nea mekɛn meboa aa menim mebaatɔ metie wa yɛka de twa yɛ mpoa na party ɛni regional office 12 years in government 8 years in government bawo deɛ sɛ ɔyɛ governor ni deɛ yɛ 12 years ɔfa 12 years yɛntumi ɛnya regional office na ɔsan sɔre ka kyerɛ sɛ paatifoɔ yɛmmra yɛmmɛyɛ dɛn wɔfa saa asɛm wɔfa ɛne twɛm a wontumi na ehu nti bi soro na wɔn ntumi nka wɔfa wo ɛto wo na afra nka obi bɛba mhm. ka wɔn na bɛba obi ɛma ɛntumi deɛ personally ɛyɛ me ya me wɔn mmoa a mɛtumi aboa no mmoa no nyɛ personal ɛnyɛ sɛ yɛfrɛ ghanafoɔ paatifoɔ mmra asevia ne npp ne ndc wɔn tɔkwa npp ne aban wɔn tɔkwa Ghana foɔ wa wo personal loan no ntumi attracte yɛ sɛ yɛn sɔre mfiri Ghana ne yɛn mɛyɛ saa adeɛ wei me deɛ me gye tum ɛnyɛ ye maka m'adwen me nim sɛ neɛ me ka no nso ɔfaa gye tum sɛ nokorɛ na me ka. Tie waa. Saw enti ɔfa hwɛ ɛnoɔma a asisi a wɔn ka ho asɛm yi ɛbɛyɛ dɛn na nka party a nakoma kɔhwɛ wokɔ ayi a GBC ɛyɛ a ɛnwura afu. Enu ho ndɔ lafo kura wo. Do yɛ bɔ dawuro frɛ ma wo sɔre sɛ wo kodi akyire. Na paati no yɛ we anaa yɛ dɛn? Yɛ nfa nkɔ heaven. Nti ɔfa me deɛ me gye tum sɛ obiara sɔre sɛ okodi n'akyi a ɛho hia. We ɛyɛ document. Wɔn se wadi, wo so nni. Wɔn se wagye, wo so nyee. Wode wo documents kɔ, wo lawyer ka ho.

Ba baabi a ebia yɛagye ne fawohodie afiri ne nsa mu be condition no kakraka ne adeadeɛ yi nwɔre mo asɛ paa te sɛ ah daabi adeɛ deɛ ɛwom ebia mfomsoɔ bi wɔ baabi deɛ but ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛsɛ afɔre MPP no. Ɔfa me deɛ to me obi a ɔyɛ biribiara mehu sɛ nipa no is called cheap political. Re eh, yɛfrɛ no sɛ points. Matie ne lawyer. Lawyer Andy Appiah Kubi yɛ renowned lawyer. Wode to nkyɛn a ɔfa. Ɔsan yɛ NPP ni paa. Ɔpaapaa mmɔne ne interview, matie no joy. Nsɛm no a ɔka nyinaa ɔse biara ni hɔ a ɛnna mmara kwan so ɛna Ioko yɛ. Ɔfa menye ni sɛ obi ɛkyɛn obi sɛ ɔyɛ NPP ni anaa ɔyɛ lawyer kɛseɛ si Andy Appiah Kubi. Secondly, ɔyɛ personal lawyer to Wontumi. Ne ho yɛ sɛ ɔka kyerɛ sɛ nneɛma a wɔyɛ nyinaa nam mmara kwan so, enti ɔno nso nam mmara kwan so ne wɔn reka sɛ mmara kwan so no biribiara bɛtɔ sini. Enti ɔfɛ ɛno deɛn na ɛkyerɛ sɛ obi atena nifa ahodie so? Afa wotie me? Metie o. Ɛhe fa na ɛkyerɛ sɛ obi tia no ma ɔnsɛ nneɛma na ɔfa sɛ media mema adwene ne sɛ Sɛ yɛanhwɛ no sei ara ne yɛse yɛbɛyɛ nhyia both NDC NPP wɔn bɛma ɔman no yɛnhu nokorɛ ɛwom. Deɛ NPP yɛ NDC so ayɛ bi saa. Obi kɔ na ɔkɔnya n'asɛm na yɛ personal ne yɛasɔre de party no adi. Enti Ghana Ghana mmara nkaa nokorɛ da anaa? Ɔfa question mpɛ sɛ ɔbusa ma me. Aha. Ghana mmara no ɛnkaa nokorɛ da. Ɛne ɛtiefo. Sɛ obi a akyi no biara anyɛ nokorɛ. Aha. na ɔsɛ paatifoɔ sɔre kɔ. Yɛyɛ saa a, da biara mmara no ɛnyɛ adwuma ɔman no mu. Nti ɔfa me deɛ ɛte a kyene me nsɔpɔto. Ɛberɛ a wɔbɛyɛ Rambo style no, Baase Seah deɛ ɔno ara na ɛkɔɔeɛ, system no wɔn nso ɔnam mu. Lɛ Andia, Lɔya Andia Pia Kubi nso yɛ me, me, me, makɔyɛ campaign ama no da, mepɛ, mepɛ n'asɛm paa. Ɔno nso ɔkyerɛkyerɛm sɛ adeɛ a wɔyɛ biara nam mmara kwan mu, wɔn nso de nam mmara kwan mu na wɔde pere biribiara. Enti wɔbusa no, ɔse biribiara nu a ɛnyɛ mmara. ɛna ayio kwaeɛ. Nti me me ne sɛ wɔn a mekɔ ka sɛ obi atiatia obi fa ahodie so. Mm, I see. Ɛneɛ ayi opoma ma me na wase paa na me nsɛ nyampa fufu. Ɔba wo da ma se deɛ na me so me ka kakra ame atu paati foɔ fo. Sɛ ɛtɔ da a mom yɛn nsekyere nka nokorɛ. Paati no ntumi mma yɛ position na da biara yɛmfa paati no nyɛ yɛn nko ara yɛn ho adeɛ. na ɛyɛ me ya sɛ nnipa no bi sɔre tumi ebi koraa tumi condemn wɔ Pullman yoo na ne kwan sɛ ɔka saa me me koma party wo koma individual party apagya obi ɔfa wasi plaza ada ɔno ananum tɔ sɛ ɔdan bɛyɛ two hundred na yɛ ne regional office ɛwɔ asantemaa mu woyɛ proud sɛ okodi saa nipa oyɛ ti na party no wɔn na mmenam soma ne sii saa dan dodoɔ na ɛka no of am fighting for the party. Ɔmo nya bi a ɔmo fa bi nyɛ party no yie a, na ama yɛwɔ radio station num, edu, Asante region ne regional office. Ɛyɛ mo dɛ and you are keep on defending this person. Na party no hwan na woo no, hwan na maa no position? Me deɛ maka, wonte ase a m'adwene no no, ɔfa meda ase, me nso meda ase. Me nso meda ase paa, eh. ewiase mu no yɛsɛ nyansɛm hwɛ ɛhɔ ɛna abɛhu sɛ yɛdɔ woɔ anaasɛ kyerɛ sɛ yɛtan woɔ ɔno ɛne nnwom a ɛnɛ yi ɛyɛ sɔfo kwame amo ɛne ɛyɛ kwame nkrumah tiri kɛseɛ of okfm ɛnɛ yi ɔmo toyɛ ɛde ma ɛkyɛ ama wontumi na ɔmo wieɛ no ɛna ɔmo si wɔ proman ɛne mpp foɔ bi atwa nnwom ɛde ama kyɛ ama wontumi abusua wɔ mo mfa nnwom no nkɔhwe mu a Nnwom no mu nsɛm nie, tie. Na afei yɛmfa Lɔya Bernard Wiredu Donkor nso so deɛ no ntoa wo so. Ɛɛ Nana, asɛm a abɛtɔ apono soɔ. Mekae sɛ anɔpa yi na Lɔya Gary Nimako-Marfo, ahaa. ɛɛ waiver wɔ con ɛɛ eh, bay condition ni so. bay condition na mpatsɔ mm. ayi nti wakɔ faale nti ɛɛ eh, ba mi wa no kora nana wunim. Mhm. that um, waiver on bail application no was not seeking to enchant mm. the process sɛ ɛɛ eh, obi betumi de sika aba na ana property ɛwɔ fifty million no yɛ yi no. The bail waiver application no wasn't seeking to injunct. Mm-hmm. Enti na nka wɔn bɛtumi akɔ so ama wei na wɔ hɔ. Mm-hmm. Bɛtumi awura ne parrel. Eti in case sɛ mm-hmm. sɛ ɛnɛ deɛ no a wɔn kɔ no sɛ wɔn kɔ koraa na sɛ yɛsi nipa korɔ no na mpa deɛ wɔn de ba yɛ no enu fifty million na mm. na nka ɛkyina ɛyɛ three working day a court bɛtumi atie asɛm no nea wɔavu sɛ wei no. Sɛ Nyame anfa kwaam na ɛɛ wɔkɔ na anfa a Nana deɛ ɛ ɛsaa wɔ mu nie you have to go back. Ei na wakɔ akɔpɛ. Akɔpɛ ɛno nso bɛ take three working days na kyerɛ sɛ ɛɛkɔ Thursday anaa Friday no. Ei. Nana ɛnie in the Superior Court of Judicature in the High Court of Justice Accra AD twenty twenty five.

Ɛne nie. Yɛasi ada wɔ no. Bɛtwerɛ w'asɛm sɛ dɔkono. Wɔde bɛkɔsi dwa so ama obi atɔ bio. Enti onasi sɛ obi dɔ wɔ asoro no. Baabi a medɛ yɛ ɔse enti dua a onyine ɛna awasoɔ bɛn. Ɛnaanom aberɛ bese wɔne wo bɛdi anyaanya, na se wɔpɛ si na wɔaba no firi wo so a, anom aberɛ bee wɔnsi wo so bio. Aseɛ ne wo ka wo deɛ nya asɛm hwɛ. Aseɛ ne wo ka kyɛ ma wontumi nya asɛm hwɛ. Nana, ɛno yɛ kyɛ ma wontumi nwom. Ɛna Opoo Maya ɔne ne kasa ayɛ yi, ɛne ne nuanom kyɛmanfoɔ nso so wɔn aka no, wɔn nso wɔ nwom. Nso yɛ dɛ. Nkundi a wɔnkɔ ofe. dankatoma wade pani a odidi a ɔnya nkura no bi no ɔno a na ɛworo no kyɛnse yɛwura te nyɛ na na wokɔ di a wokɔ ɛyɛ nwom ɛyɛ nwom wotu sɛ ɔfo ma no mbɔ deɛ sɛ yɛma ne sika sɛ wo deɛ yɛtwa plane ticket ama no in and out wo deɛ ɔmmra no ɔmɛwɔ wɔno abraham boadi wɔfo ma wɔno sɛ sɛ wɔte kɛ apea hɔ ahogyerɛ no abato wɔsane akɔ ase ɔpea

Ɛyɛ werɛ di dɛ ɔnkɔba abɔnten sɛ Yokofoɔ no ɛɛyɛ ade bi a ɛyɛ very dangerous a ɛyɛ sɛ ɔman as lawyers and judges a ɛwɔ ɛyɛ kuro mu ha Ghana ɔman no mu de wɔn nan asi fam na wɔn ka ho asɛm. Adan yi a Yokofoɔ no ahyɛ daa de boapayɛ ɛɛyɛ adeɛ bi, ɛmena no se sɛ yɛkyɛ wɔ a within 48 hours no ɛyɛ sɛ yɛde wo kɔ kɔɔto. Na Yokofoɔ no kye wo a, na wɔn ahyɛ daa de wahyɛ hɔnom ara, ayɛ sɛ ɛtoto ano, ayɛ sɛ ebusu asɛm, ayɛ sɛ woyi nsɛm ano. Wɔn no bɛba ahosona 48 hours na so. Wɔn wie a, na wɔn ahyɛ daa ma wo bee a wontumi, bee kakraka a ano ɔdene, a kyerɛ sɛ wontumi mmiti bee condition, na wɔn akipi wo, akipi wo, akipi wo ara, nti sɛ five years koraa ɛna wontumi mmitii bee condition no a, na kyerɛ sɛ abusua Ɔda so yɛ dɛ hyɛ hɔ. Nanso so mmara no se sɛ yɛma obi bail na sɛ ontumi mmiti bail condition no a, mmara no so na sɛ 48 hours no kora so a, yɛmfa no nkɔ kɔɔto? Na kyerɛ sɛ yɛnsan nkɔka nkyerɛ kɔɔto sɛ kɔɔto ei, yɛmaa nipa asomasi bail condition bi ne adeade, ontumi mmitiiɛ nti ɔdaworoma extend date no na ɛma yɛbɛyɛ nnawɔtwe na yɛnhwɛ sɛ obetumi ayɛ dɛ ammiti a. Enti ɛnnɛ yi, ɛyɛ sɛ anka Yokofoɔ no de kyɛ ama wontumi go back to kɔɔto. kɔka kyerɛ kɔɔto no sɛ wɔama akyaman wontumi bail condition bi nanso wɔntumi mmiti enti wɔbɛsrɛ sɛ kɔɔto no ma wɔn ɛyɛ days no bi ɛmfa nyɛ dɛ ɛnka ho na yɛkɔfoɔ no ɛni ɛni right sɛ ɛnɛ yi wɔbɛkipi kyaman wontumi ɛwɔ ɛyɛ wɔn office sɛ ae wɔn no ade wɔn apɛ ɛkipi no sɛ wɔama ne bail wɔntumi mmiti bail condition adeade Ɛyɛ sɛ ɛyɛ mmara mmaranimfoɔ no a ɛwɔ Ghana kurodua ma no ɛtumi sɔre na wɔn de wɔn atom no wɔn ntom na wɔn kɔndɛm saa adeɛ no ɛbia ɛnɛ yi ɛna akɔ yɛ kyama wontumi ɛbia kyena na ɛyɛ nipa foforɔ bi so ate aseɛ hmm yɛse sɛ ɔkɔto sɛ ɔnyɔnko abadwo sɛ ɛhyɛ sɛ bi na sɛ bi wɔta biri ɛyɛ nsuo wato ɛyɛ abura mu nsuo paa bucket bɛsɛ wɔtwe anaasɛ ankorɛ Ɛbɛyɛ sɛ dummienu de asi hɔ kɔɔ so. Wonim ada a ɛyɛ agya so bɛtɔɔ so abɔdwesɛm ne abusua. Ɔdii nkɔmmɔ, quotuu Constitution of Ghana article www dot Yɛntie Mmara. W'adaworoma yi kyɛ ma wo tumi issue yi aba yi, yɛmfa nkɔ, yɛmfa mmra, eh, ya bail no ba bail conditions no he's not been able to meet, eh, yɛmfa nkɔ, yɛmfa mmra, nom no deɛ ɛkeka ho nyinaa, eh, yɛsi binom koraa deɛ agyapadeɛ aba wɔn de bɛba no. Wobɛhwɛ na ɛyɛ ɛyɛ indenture, ɛnni land title. Ɛɛ yɛmfa kɔ ebi koraa se nka yɛma no property bond, ɛno nso wɔn antumi anyɛ saa. Na wei ne nyinaa ɛɛm wogye ne sɛn? Ah, Yera, medi kan kyia w'atiefo. Ɛɛ nsɛm no a aba no, ayɛ te sɛ bail bond ne ɛho nkɔmmɔ nti, there is a very fundamental issue a as a lɔyafoɔ, ne obi a ɔreka sɛ ma wontumi asɛm no, ɔntwee n'adwene gyinaa so. Na for me, the constitutionality or otherwise, or the legality of otherwise a Iyokofoɔ akipi no no should be what we should be discussing. And I believe that nea Iyokoo yɛ no, Yaya Kwame, ɛyɛ a bad precedent a yɛanhwɛ na yɛanka na wɔannyae a, ɛnnɛ yɛ wontumi, ɔkyena bia na ayɛ

sɛ wadi bɔne na wohwɛ ne nsam a, wowɔ 48 hours. Nea wopɛ sɛ woyɛ no biara within that 48 hours no, wobɛtumi a keep the person in your custody na woayɛ no. Na saa 48 hours no so deɛ a, wonni ho kwan sɛ wobɛ keep nnipa no bio. Ɛyɛ sɛ wode no kɔ court na court kyerɛ sɛ fa nnawɔtwe mmienu ka ho, fa nna mmiɛnsa ka ho anaa fa nna mmienu ka ho. Nea Yoko reyɛ ne sɛ ɔhyɛ da keep wo na 48 hours no aso. na wɔamaa bail, bail conditional, wontumi mfɔfele. Enti wo 48 hours no nya so wie a, na ɔno deɛ waka sɛ ɛnyɛ ɔno o, 48 hours no soeɛ no, ɔno deɛ wɔama wo bail, wo na woantumi ammeeti bail conditions no. Nso wokan Article 14 3 no a, yɛse nobody can be kept in the custody of any investigative body, police o, Iyoc o, more than 48 hours. By, by, whereby a wɔama wo bail,

So they are using saa eh, sɛ, sɛ, sɛ menfa sɛ yɛadwen, mehu sɛ deɛ menyɛ, they are using that strategy to frustrate people and to breach the constitution because constitution is a 48 hours, it's absolute. Eh, Supreme Court ahyɛ sɛ even Saturday ne Sunday koraa ka ho. Nti ɛnɛ yi first ɛtumi kyi obi Friday, yɛsɛ agye sɛ Monday. Supreme Court sɛ daabi, 48 hours no ɛyɛ absolute. Enti nea Yoko en yɛ ne sɛ wɔde bi yɛ aduboa en, wɔde bi nso yɛ wontumi. Ɛno na mepɛ sɛ metwe lɔyafo adwene gyina so ne sɛ, Yoko is setting a dangerous and a bad precedent. Nea wɔbɛyɛ ara ne sɛ wɔbɛkye wo akɔtum, wo Four Tier Towers no so a, ne ama wo two billion bail, yɛse wontumi nti dɛm. But what they are doing is very unconstitutional. Ɛnnɛ yɛ wontumi nti, ebia woayɛ din, but ɔkyena ebetumi abɛyɛ wo. But what Yoko is doing is an affront to the constitutional provision, with particular reference to Article 14 3.

Yoko foɔ yɛ Ɛnyɛ sɛ adanandeɛ. Yoko san kɔ court o me ɛ yɛwura Kwame read saa paragraph hɔ no ɔse you shall produce the person Ah before hyɛ court yeah ma nti ah nea aha. ɔbɛka ne sɛ ɛɛ me maa no bail bail condition ontumi mmeetiɛ by forty eight hours na so nti mede no reba court na court ama no aspend ne custody with us while she is preparing to meet the bail na wo ma no ntena hɔ in your custody in breach of a constitutional provision saying sɛ ontumi mmeeti bail condition yɛwura Kwame nea ɛyɛ dangerous ne sɛ. Ɛnɛ me ne wo ka sɛ Yoko foɔ bɛtumi aba abɛfa me. Ɔmo fa me a na 48 hours no so a, ɔmo sɛ ɔmo ama me eh eh bail condition of two million Ghana cedis. Me papa ne wɛn? Enti na sɛ ten years na me nyaa two million Ghana cedis a na me dem. Enti sɛ Ah, na, na, na, ma me, ma me nhwɛ wei so. Sɛ bi a yɛde me akɔ, matwa twelve hours, not even twenty four hours, baa hɔ no yɛama me bail. Na yɛmaa me bail a, na bɛɛ. Three days later me me mentumi nfulfilli bail conditions no a, ɛno no nso dɛn na ɛwɔ hɔ ma me? Ɛyɛ sɛ Iyokofoɔ no anaasɛ wɔn a wɔakye wo no de wo kɔ court na wɔkɔsrɛ court sɛ wɔn deɛ wɔn amiti forty eight no o, na mmom no wo na wontumi mmiti bail conditions no nti court mma wɔn ho kwan na wɔnsan mfa nkeep you in your wɔn nkeep wo in their custody. Saa issue of custody no ɛyɛ ɛ is imperative, it is forty eight hours. Sɛ wopɛ sɛ wotra forty eight hours na no matter what it should be by a court order it is not your discretion because the constitution says that it is sha it is imperative it removes every discretion that is what me pɛ sɛ yɛtwe atiefoɔ ne Ghanafoɔ adwene nyinaa ba so sɛ nea yɛayɛ din na Ayokofoɔ yɛ no wɔn bɛtumi de ayɛ Ghanani biara Eti ɛno ara ne sɛ wɔn bɛka sɛ in, pakyɛw sɛ in the wake of this no obi bɛtumi de Yokofoɔ akɔ court. Yes infact you have me na meyɛ eh wontumi lawyer mewɔ two actions mɛtumi akɔ the human rights court na ma file process bi yɛfrɛ no habeas corpus eh produce the body produce the body produce okay. wontumi because you are keeping him illegally against a constitutional provision mewie nso a mɛ file suit against them for unlawful detention because they have exceeded their mandate to detain or and keep wontumi in their custody which is a constitutional provision of forty eight hours nti wo a wa issue bail condition you see it is very self serving yɛ mmerɛ mmerɛ mu yɛka no sɛ nea wɔyɛ no ɛyɛ very self serving wo a wa issue bail condition na nipa ne mmeti a ɔso keep ni you are not a court you wontumi has been in custody for over forty eight hours and the the the. Eti na kyerɛ sɛ deɛ deɛ deɛ yɛ kɛɛ koraa no wo forty eight hours no aso, wonni adwene biara sɛ wopɛ sɛ wode no wode no kɔ court ɛkɔka kyerɛ court no sɛ ommiti bail condition na ɛyɛ deɛ forty eight hours no aso ɛna nti kyerɛ afe koraa na sɛ ɔyi ommiti bail condition a you still keep him there. Bisa bisa asɛm yi ma me. Ɛnyɛ dangerous? Ɛnyɛ dangerous precedent na yɛn set ɛna ɛnɛ politics nti obiara nka bi. Ɛnɛ yɛyɛ politician, ɔsan na ebia yɛbɛyɛ businessman. Nti Bra Kwame na meka ɛsɛ so dua sɛ. The provision in Article fourteen three, it is imperative, it gives nobody a discretion nti woa wo kɔma obi bill na wo san keepi no a, you are serving your own purpose in disregard of a constitutional provision. Nti ɛnnɛ yi wontumi da ɔda mu, ɛyɛ unlawful detention, ɛyɛ illegal, it is an affront to a constitutional provision because ɛnyɛ wontumi na ɛmaa bail condition no. nti wo maa wontumi build condition of fifty million na ontumi meet no because sɛ you are against the forty eight hour rule no ɛyɛ sɛ wokɔ court na wokɔ kyerɛkyerɛ court mu sɛ eh, me me deɛ me maa no bail ɛna Enti ontumi nti sɛ court ɛbɛma wo kwan a ɔma bi anawɔtwe nka ho no ɛbɛdu hɔ no na afei deɛ watumi amiti ne bail ɛno no he being in your custody is as a result of court order you would have satisfied the provision in fourteen three

Enti na kyerɛ sɛ they seem yokefoɔ no seems to be arrogating powers unto themselves a Of course unto wɔn nim themselves because okay. Yera akora me wobɛtumi ati mu biom a ti mu biom fourteen three no mpakyɛw ti mu biom. Ma me nti fourteen three no nkyerɛ yɛ Ghana constitution no article fourteen three A person who is arrested, restricted or detained a for the purpose of bringing him before a court in execution of an Who is order. lawfully under b. Mhm. ɔyɛ court na ɛkyɛ sɛ obi a yɛakye no mhm. na yɛde no ahyɛ mu anaa yɛgye no fa ahodeɛ afiri ne nsa mu na botaeɛ no ne sɛ yɛde no mhm. bɛba court na mhm. court ɔda bi a wahyɛ anaa okay or upon reasonable suspicion of having committed

wɔ obi a yɛakye no agye no fa ahodi ato afiri ne nsam anaa kwan bi so saa no, sɛ bia yɛnya yɛwɔ adwene bi sɛ wadi bɔne anaa sɛ ɔnam kwannuasɔ so bi rekɔdi bɔne atia ɔman no mmara no a yɛannyae no no, ɛsɛ sɛ 48 hours, ɛbo nnɔnhwereɛ aduanan nwɔtwe no mu no, yɛde no ba court. after forty eight hours no yɛde no ba court na yɛde yɛde no bɛgyina mmara no mu. meda na nka me wei ɛndɛ mu ɛndɛ mu clean. ɛyɛ clean. ɛyɛ clean wei ɛyɛ ɛyɛ as clear as crystal ɛyɛ clean nti sɛ wo forty eight hours no so na sɛ da akɔma ne bail gangantoa bail bi na wantumi amiti a ɛyɛ boapayɛ ɛna you still want to keep the person in your custody but o hyɛ da de afa ho using the bail condition but. Article fourteen three no ɛmma wo saa akwanya no, it doesn't give you that favours, it doesn't give you that that discretion. Nti nea Ɛ-Ɛ. Yoko yɛ no, lawyers Ghanafoɔ ayɛ din ebia na ɛyɛ wontumi nti, but ɛnnɛ ebetumi ayɛ me Kwame Radio Amino Kasi, ebetumi ayɛ Ɔhene Nana, ebetumi ayɛ obi biara. Nti nea police, yɛanhwɛ na yɛncrushe this precedent a, nea policefoɔ baa bɛyɛ ara ne sɛ wɔabɛkye wo. Wɔkye wo wie a, wonenam hɔ ara forty eight hours no so a na yɛama wo do condition kɛseɛ bi yɛ sɛ wontumi meet nti seven years na woda mu ne papa mu bi na ɛyi ɛyi yɛ koraa yɛkɛn yɛkɛn yɛkɛn wobɛtumi ɛɛ I invoke the jurisdiction of a court ɛwɔ at ɛɛ fourteen ɛɛm five no yes wɔsi a person who is unlawfully arrested restricted or detained by Yes. any other person shall be entitled to compensation yes from that ɛna meka other sɛ nka person mɛsi wɔn no for compensation because wontumi has been unlawfully detained after the forty eight hours the excuse that he is unable to meet a bail condition is illegal is unconstitutional nobody has that discretion except the court. Meka sɛ ɛnyɛ ho kwan sɛ Yokofoɔ ka sɛ wɔmma no bail o, ɛ, wɔmma no bail condition o. Ba wɔma no bail condition no a ɔntumi ndi so no a aboro 48 hours no, mmara no sɛ fa no bra court na bɛkyerɛ court sɛ, me deɛ mama no bail o, nanso ɔntumi mmiitiiɛ. Enti fa naawɔtwe mmienu ka ho, fa naawɔtwe baako ka ho. Ɛno na abɛyɛ court na wɔamiti the constitutional imperative of shall be produced before a court. Enti adɛn na ne ne lawyers no nso no, adɛn na ne lawyers no nso amovu motion of habeas corpus application? You know constitutional interpretation no. obiara ne sɛnea ɔfa no ho. But Bra Kwame, wonyɛ lɔya, wo nkyerɛkyerɛmu yi a wokae no twii yi, ɛnyɛ sɛnea ɛteɛ ara na ɛsɛ teɛ. Saa na ɛteɛ. It cannot be, see, the forty eight hours no, Supreme Court mpo ahyɛ aka sɛ Saturday ne Sunday ka ho. First no, yɛn a yɛfiri akuraase no, me sei mefiri, mefiri Akyem Kusu, ɛnneɛ sɛ wo ho yɛ obi ahia a, na yɛtwa, yɛka sɛ yɛtwa koti ama wo. Yɛtwa koti ma wo a, yɛbɛkye wo bɛyɛ Efiada bɛyɛ anwummere bɛyɛ six. yɛkyew bɛyɛ anwummere six a, yɛse oh, eh, investigator no, wapɔn kɔ fie. Ɔte, ɔte kuro foforɔ so, ɔbɛba Monday anɔpa. Enti na yɛkye nkurɔfoɔ fi ada. Ɛno na Supreme Court kaa sɛ, even forty eight hours no, it includes weekends and holidays. Enti now the forty eight hours as presented in Article fourteen, eh, three no, it is absolute, it has, it has no discretion. Forty eight no so a, aso, ɛnyɛ bail na wode bɛma obi. Ɛnneɛ sɛ nka Ghanafoɔ yɛn nyinaa yɛbɛda mu o. Wo kɔ ya ne ɛka sɛ kɔ fa ɛdan yɛ ayie ɛyɛ yɛn a yɛ yɛ fie nim yɛ ata kwame yɛ ka sɛ yɛn kɔ fa blɔk dan mmra ne yɛ nyɛ bia ɛne nti ɛbɛ de ma afe bɔ. Ɛɛ na me ka kora sɛ kɔ pɛ ɛnwa a ɔtumi ɛn ɛtu mirika ɛyi 72 miles per hour snail ɛbra na ɛnwa bɛn na ɔtumi tu saa mirika no. Wahu ɛno nti na me ka sɛ it's a. dangerous precedent if we all condone it as a nation if we all because we have accepted and agreed sɛ yɛ kurom Ghana ha deɛ ɛyɛ rule of law na yɛde bɛtena yɛka rule of law a we are always on the side of the law we are always on the side of what the law says not what the color of somebody's shirt is not where he comes from me a metu emi akyi ni ɛnyɛ bi mefiri akyem nti na abɛka sɛ mmara no sɛ mmara no di ayigbani a ɛdi akyem ni ɛdi asante ni ɛdi obi biara saa na yɛn Ghanafoɔ yɛte yɛpɛ no

Enti me deɛ ha me, bra Kwame, ha me. Enti wo, w'afidi kɛseɛ yi so, kɔ so ara kyerɛkyerɛ mu. Kɔ so ara twe Ghanafoɔ adwene bra so sɛ, nea ɛyɛ okoo yei, ɛnyɛ nkɔmmɔdie, because ɛbɛtumi de ayɛ obi biara. Yɛsɛ kɔɔto, ɛɛ, kɔɔto no, ɔmfaa no nkɔeɛ. Wada mu more than 48 hours. Saa na yɛpɛ no. Ɔman nkyekyere nie. Mate, Lɔ, me so mɛkɔ so abɔ dawuru no, w'adaworo ma. Me so meda ase. Abusua, ma me nkamfo Goldberry and Construction Limited, ɛnyɛ dɛ ɛmfa mma wo sɛ wopɛ dan ayɛ dɛn atɔ, ɔtra mmɔden, ɛyɛ berɛ den paa nnɛnɛ yi, wopɛ atɔ, sɛ ɛyɛ two bedroom, three bedroom, four bedrooms, ɛyɛ apartment nnɛnɛ yi wopɛ atɔ a, kɔ ɛyɛ Goldberry Nkɔsoɔ Cemetery hɔnom. Ɔmo wɔ ultra modern finish two bedroom, three bedroom, four bedrooms apartment wɔ hɔ abusua. Kyerɛ sɛ ɔmo yɛ dɛ ɛtɔn. Anaasɛ ɛnɛ yi opɛ asase ɛso so na atɔ abusua, ɔmo bɛtumi adi w'anim akɔtɔ ɛyɛ asase ɛwɔ Ghana ha mantam biara, region biara. Na ɔmo asase no nkɔtɔ aman so no ɛnyɛ asase a daakye bi wobɛnya ɛyɛ manso biara ayɛ dɛ wɔ ho. Sɛ wɔnya asase no so ma wo na wɔpɛ sɛ wɔgyina so na wɔn ankasa so si dan no de ma wo a, from ɛyɛ architectural ɛyɛ drawing plan to ɛyɛ ɛdan no sie to finishing biribiara wɔbɛtumi ayɛ dɛ aboa wo ɛyɛ dɛ wɔ hɔ. Sɛ nnɛ yi woyɛ asɔre anaa woyɛ company na wɔ ɛyɛ asase nyantam wɔ hɔ ɛna nnɛ yi wopɛ sɛ wo ready sa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Daakye bi, ɛyɛ ɔhene bi ntumi mmɛgye mfiri mu nsɛm a Goldberry and Construction Limited bɛtumi awura de saa that particular land no so ayɛ den de ama mo. Sɛ wo deɛ woahyɛ aseɛ, woanya asase no bi wɔ ɛyɛ contractor ne adeade nanso building materials ne ɔhaw a Goldberry and Construction Limited bɛtumi aprovide bi de ama wo sɛ ɛyɛ iron rods, ɛyɛ cement, roofing sheet, ɛdeɛn na wopɛ abusua, wɔn nya bi na wɔn mfa mma wo. Fa wɔn numbers no a ɛgu screen so no na ɛne wɔn di nkɔmmɔ.